Mema w'akwaaba ba afidie yi so, sɛ ɛnnɛ ne da a ɛdi kan a woaba ha, anaasɛ woyɛ obi a wotae hwɛ me videos ahodoɔ no a. Ɛnɛ da yi, me ne wo reba abɛyɛ jollof. Na ɛnyɛ jollof biara sɛ kube nsuo jollof, aane, jollof papa bi a yɛde kube ayɛ. Sɛ wopɛ sɛ wohu kwan a mefaa so a meyɛɛ saa jollof soronko yi a, ɛnneɛ nkɔ baabiara. Gye wo soobolo bi na ka wo nan bɔ so na yɛmfa agorɔ no nhyehyɛ so. Enti wohwɛ ha a, mewɔ kube dwaneɛ adɛntamu mmienu. Saa berɛ yi, mereba abɛbɔ kube no na mayi aduane no afiri kube no hunu no mu. Na afei mahohoro ho, na matwi, na makɔ blende, na masɔne so, na mede emu nsuo no ayɛ jollof no.

Na mede anwa agu m'abɔmuyowaa no mu de asi gya so. Gya no, mempɛ ne bebree. Ɛno nti anwa no nya yɛ hye pɛ a, na afei ɛnam no a manoa ho no, mahyɛ aseɛ akye. Mewie ne saa a, na afei mede gyeene a matwitwa ne nkumaa no agu anwa no mu akye so. Nti wɔ simma bɛyɛ sɛ enum akyi no, mede m'amako ne gyeene no a mayam no regu mu. Mewie a, blender no, na mede nsuo kakraa bi ahohoro mu de apue so. Ɛsiane sɛ abɔmuyowa wei mu ara na mɛyɛ jollof no nti no, ɛberɛ ne berɛ ano biara na menu forɔeɛ no mu. Simma bɛyɛ sɛ enum akyi no, mede curry powder ne nutmeg no begu mu. Nea ɛma midi gu mu ntɛm ne sɛ, curry powder no titiriw, ɛtɔ da a na ebi wɔ hɔ a ano yɛ den. Enti sɛ ɛte saa mpo a, ɛbrɛ bɛma ano den no aba fam. Saa bere yi mede tomato paste no. Mɛfa, mɛfa ne nyinaa, mɛfa ɛfã pɛ. Mɛma no nsuo kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ahuru afa so bebree, na simma bɛyɛ sɛ mmiɛnsa akyi no, mede akokɔnam no ho nsuo no nso bɛgu mu. Wohwɛeɛ a, frɔeɛ no, mamfa nsuo bebree angu mu, ɛsiane sɛ na mempɛ sɛ ne ben no bɛkyɛ. Ɛno nti, nea metii koraa no, wonya dɔkono anaasɛ amu bi a, wobɛtumi de abɔ so. Bio, mesaa nwa no bebree nso aka frɔeɛ no a meti asi nkyɛn no, ɛsiane sɛ kube no nsuo no nso, anwa wɔ mu.
Esiane sɛ na mempɛ nsu foforo biara ka kube ne nsuo no ho nti no, ɛmo no, mede guu sɔneeɛ mu sɔnee so maa ɛyɛɛ wesee ansa na mede regu ɛmo no mu. Afei biribiara fra wie a, na meka m'ano a, na ɛno akyerɛ me sɛ nkyene no yɛ anaasɛ memfa bi nka ho. Enti mekaa m'ano no, na nkyene no wɔ fam, ɛno nti mede bi gu mu. Jollof nso deɛ, ne ho ahomete, ɔmpɛ gya bebree. Ɛno nti mehwɛeɛ no, na me gya no ayɛ nofoonofoo kama, ɛno ara na mede noaeɛ. Bio, jollof, ɔte sɛ ɔbaa a ne tiri mu yɛ no dɛ, berɛ ne berɛ biara no, ɔpɛ sɛ ɔde wo nsa ɛfefa ne tirim ununum sɛnea ɛbɛyɛ a ebetumi ato ne bo na aben fɛfɛɛfɛ. Yɛn nananom se, Nnwom a ɛyɛ dɛ na yɛgyegye ho. Ɛno nti video yi a worehwɛ ni sei, nneɛma a mesrɛ wo wɔ ho ne sɛ, sɛ wonsubscribee a, w'adaworoma, subscribe. Like video no ma me Kyɛ ma afoforɔ nhwɛ bi, na afei, ma mente wo nka. Woayɛ bi da a, ma menhu. Sɛ ɛnnɛ ne da a ɛdi kan a woreyɛ wo ho bi nso a, ma m'aso nte. Na sɛ wobɛtrae nso a, me dɔfo, ma menhu ne nyinaa wɔ comment section hɔ. Wodeɛ woanhwɛ. N'akɔnnɔ. Wohu sɛ ayɛ akɔnnɔ. Forɔeɛ no a mefaeɛ no ne nsuo no biribiara afa pɛpɛɛpɛ. Ahwam no, mennaadaa wo. Woadi m'akyi akyɛ mmerɛ kakra ni a, woabɛdi adanseɛ sɛ me ne m'abusua deɛ, amu deɛ na ɛnyɛ yɛadom akyɛdeɛ, nanso amu wei deɛ, haish! Ada no ara yɛhohoro mu. Ɔbaa bi a memmɔ ne din, Akosu Akyaan ne ne ba, wɔtwee atere too so ne aseɛ no nyina ara di hyɛɛ Nyame anuonyam. Ɛno nti thumbnail ho adwene koraa amma me tirim mpo. Me dɔfo, meda wo ase sɛ wohwɛɛ video yi firi ahyɛaseɛ ɛkɔpem awieeɛ. Kɔsi sɛ mede video foforɔ bɛbrɛ wo no, na mesrɛ wo ara ne sɛ ɛyɛ ahwɛ wo ho so yie, ɛfiri sɛ wo ho ɛhia me. Bye bye.